Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta', Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery.
Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva,

Grazzi. Insellmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor int minn int fejn ser inkomplu nitkellmu dwar id-dinja diġitali. Kif stajtu tinnutaw il-programm tal-lum ser inkunu qegħdin niddiskutu l-karozzi elettriċi u dawk hybrid. Suġġett li qegħdin insemmu ħafna dal-aħħar eh, qed jissemma wkoll ħafna fid-dawl tal-miri tal-Unjoni Ewropea. U minħabba dan qed jinqalgħu ħafna mistoqsijiet ukoll. Hemm ħafna jaħsbu però illi l-karozzi tal-elettriku hija teknoloġija pjuttost moderna, però fil-fatt hija teknoloġija illi ilha magħna għal kważi 200 sena. Ħa nibdew il-programm tal-lum billi nsegwu filmat dwar l-istorja tal-karozzi elettriċi.
Mal-medda taż-żmien il-karozzi avvanzaw ħafna, kemm mill-aspett ta' dehra kif ukoll effiċjenza ta' teknoloġija u sigurtà. Illum il-ġurnata mechanic ukoll juża t-teknoloġija u l-kompjuter biex jifhem aħjar il-ħsara tal-karozza. Is-sewwieqa jkunu mgħarrfa ukoll bi problema fil-karozza għaliex jixgħel sinjal fuq id-dashboard. Hemm ukoll l-internet fejn żgur ġieli rriċerkajtu xi ħsara jew sinjal li jixgħel. F'dawn l-aħħar snin id-dinja rat domanda għall-karozzi tal-elettriku, kemm minħabba l-użu tal-enerġija nadifa kif ukoll għal inqas spejjeż ta' fjuwil. Però l-ħsieb fuq il-karozzi tal-elettriku beda fis-sena 1828 u bdew jiġu żviluppati fis-sena 1832 minn Robert Anderson. Il-karozzi tal-elettriku bdew jiġu prattiċi fiż-żmien 1870. Fil-fatt, l-ewwel karozza tal-elettriku ġiet magħmula fl-Istati Uniti mill-inventur William Morrison. Morrison produċa l-ewwel karozza tal-elettriku bejn is-snin 1889 u 1891. Din hija wagon li tesa' sitt passiġġieri u tilħaq veloċità ta' 23 kilometru fis-siegħa. Fiż-żmien tal-1920 il-karozzi tal-elettriku naqsitilhom il-fama għaliex il-fjuwil kien aktar affordabbli u aċċessibbli għall-konsumatur. Dan għaliex il-karozzi tal-elettriku ma kinux daqshekk avvanzati bħal pereżempju meta niġu għat-tul ta' ħajja ta' batteriji li jinħadmu bihom. Fis-sebgħinijiet il-prezz tal-fjuwil sploda 'l fuq u hemmhekk reġa' feġġ l-interess għall-karozzi tal-elettriku. Fid-disgħinijiet kumpaniji tal-karozzi anki dawk lussużi bdew jimmodifikaw mudelli tal-karozzi bil-fjuwil għal dawk tal-elettriku. U wasalna s-sena 2000. meta kumpanija barranija introduċiet l-ewwel karozza hybrid li saret popolari mad-dinja kollha. Meta bosta nies raw il din il-karozza saret popolari, xjentisti u inġiniera bdew jaħdmu qatigħ biex jaraw kif se javvanzaw il-karozzi tal-elettriku, bħal pereżempju, il-batteriji biex ikunu jistgħu joperaw dawn il-karozzi. Fis-sena 2006 kien hemm kumpanija li ħabbret li se tipproduċi karozza tal-elettriku sportiva li tilħaq veloċità ta' aktar minn 200 mil fis-siegħa. Minn dakinhar bqajna naraw l-importanza tal-karrozzi tal-elettriku tikber u baqgħet tiżviluppa u tavvanza biex tkun t'għajnuna għall-ambjent.
L-ewwel mistieden li għandna magħna fil-programm tal-lum huwa Luke Zammit li huwa dilettant tal-karozzi elettriċi Inti filmmaker ukoll, Luke, u fl-istess ħin tipproduċi kontenut dwar il-karozzi tal-elettriku u għandek il-YouTube channel tiegħek, hux hekk, li jismu The Future is Electric. Kif inti, Luke? Tajjeb ħafna, grazzi tal-istedina. Grazzi inti.
Nisimgħu ħafna dwar il-karozzi tal-elettriku, karozzi hybrid, però x'inhi d-differenza bejniethom eżatt? Ara, karozza hybrid hija avvanz fuq il-karozza tradizzjonali, fejn għandek magna normali, petrol jew diesel, u mbagħad għandek batterija, u għandek electric motor u l-hybrid ħa tuża t-tnejn li huma skont kif jaqbillha. Karozza elettrika għandha battery kbira ħafna, għandha magna tal-elettriku u m'għandhiex magna tradizzjonali, jiġifieri di ħa taħdem biss bil-batterija u b'dak l-electric motor. Forsi f'termini sempliċi inżommuha hekk, kif taħdem eżatt karozza tal-elettriku? Mela, kif qed ngħidu flok it-tank tal-fuel għandna dil-batterija. Il-batterija hija kbira ħafna, jiġifieri fil-karozzi elettriċi dil-batterija tieħu l-ispazju bejn ir-roti ta' quddiem u r-roti ta' wara. Ehm, u tkun taħt il-kabina tal-passiġġieri. Umbagħad għandek electric motor li ħajħu d-dawl minn dik il-batterija biex idawwer ir-roti. Ehm, apparti hekk ħafna mill-components l-oħra huma l-istess bħal karozzi tradizzjonali. Dawk li għandhom karozza bil-fossil fuel, ejja nsejħulha hekk, jidraw il-karozza tagħhom il-lit huwa pereżempju jgħidu 20 ewro fil-ġimgħa, 30 ewro fil-ġimgħa, imma fil-verità meta jkollok karozza tal-elettriku kemm-il darba trid tiċċarġja? Eżatt.
Karozza tal-elettriku daż-żmien, permezz tal-avvanzi li saru, ir-range li jagħtu on a on one charge saret sostenibbli ħafna. Jiġifieri karozza llum tista' tmur bejn 250 sa 600 kilometru, li jiġifieri għal driver Malti, għax irridu niftakru kemm hi żgħira Malta, għall-average driver dak ifisser li għandek tiċċarġja l-vettura tiegħek bejn kull ġimgħa sa kull tliet ġimgħat, jiġifieri bil-range li saru jagħtu l-karozzi. Skont ovvjament kemm tagħmel kilometri, kemm. Eżatt, imma għall-average driver dak huwa u skont il-karozza li tixtri ovvjament, hemm karozzi b'batterija ikbar. U l-karozzi kollha elettriċi kollha għandhom l-istess tip ta' batterija jew inkella jvarjaw it-tipi ta' batteriji differenti? Ara, t-teknoloġija dominanti hija dik li jgħiduha l-lithium ion. Hija teknoloġija simili ta' dak li drajna naraw fil-mobiles, fil-laptops u f'dawn l-electronics kollha li għandna. Madankollu, il-batteriji jvarjaw minn xulxin, jiġifieri lithium ion huwa term wieħed li qed nagħtu għal ħafna tipi ta' batteriji fil-verità. U li qed ninnutaw hi li Ditti differenti qed jużaw materjali differenti f'dak il-lithium ion, ġifieri ivarjaw bejn xulxin, iva. Semmejt li d-daqs tal-batterija nnifisha hija pjuttost kbira. X'ikun fiha eżatt il-batterija u għalfejn tieħu daqshekk spazju? Ara, il-batterija l-ewwel nett l-importanti nispjegaw li aħna ngħidulha batterija, Fil-verità hija ħafna batteriji żgħar. Jiġifieri karozza jista' jkoll, pereżempju laptop għandu tliet ċelloli ġeneralment ta' batteriji ġo fih. Karozza jista' jkollha bejn 300 u 7,000 batterija, ċelloli żgħar li aħna mbagħad ngħidulhom il-batterija. Minn xiex hi magħmula? Ovvjament għandek il-lithium, hence the name, imma l-lithium huwa 10% jekk mhux inqas mill-batterija fil-verità għalkemm ħa l-fama tal-isem. Għandek materjali oħra bħall-iron, il-cobalt, il-manganese, l-aluminjum u l-varjazzjoni ta' dawn il-materjali qed jagħtu properties differenti lil dawn il-batteriji. Semmejt dal-materjali kollha, allura meta kollox għandu l-lifetime tiegħu anke l-batteriji, meta l-batterija tiġi fi tmiemha, kif kif ser niddisponu minn dal-materjali kollha? Ara li hemm tajjeb li dak il-materjali il-batterija lithium-ion fil-verità tista' tiġi riċiklata. Għalkemm din naħseb hija problema li għal xi raġuni qed ngħidu li din ħa tkun problema dilwaqt. Din mhux ħa tkun problema dilwaqt. Jiġifieri il-batteriji li qed joħorġu fil-karozzi llum għall-użu f'Malta speċjalment għal kemm nagħmlu distanza aħna, dawn ħa jagħtu bejn 1,500 u 4,000 charge cycle. Charge cycle huwa kemm inti tiċċarġja u tiddischarġja. Mobile jagħtik 1000 charge cycle. Mobile tiċċarġah kull flaxija. L-1000 charge cycle f'tliet snin jaqbiżhom. Eżatt, eżatt.
Karozza li qed tiċċarġja kull ġimagħtej, kull ġimgħa, kull ġimagħtej, 1500 charge cycle, dik ddum 30 sena biex tilħaqhom fl-użu ta' hawn Malta. Fil-fużlu ta' highways barra minn Malta hemmhekk iva għax ħa jagħmlu distanzi kbar. Imma għall-użu ta' Malta, jiġifieri din li aħna qed naħsbu li dal-batterji ħa jispiċċaw it's blown out of proportion. Però qed ngħidu li hija problema li eventwalment xorta ħa naffaċċjaw meta jgħaddu, kif għedt inti, għoxrin, tletin sena, però qed isir xi ħaġa x'ħa nagħmlu bihom, jiġifieri dawn il-batteriji, ovvjament kif għadna mhux issa, però meta jasal iż-żmien ta' dik il-problema. Ara, l-ewwel ħaġa li ħa jiġri hu dak il-batteriji ħa jintużaw għal home storage, jiġifieri jitneħħew mill-karozzi u di tkun ħa ngħidu di kienet tesa' hundred percent fil-bidu. Issa saret tesa' ħamsin fil-mija. Dik il-ħamsin fil-mija hija ħafna, huwa volum ta' enerġija kbira għal dar, jiġifieri tħaddem dar tlett ijiem fuqha dil-batterija. Wara dak l-użu, jiġifieri xi tkompli tnaqqas minn dak il-ħamsin fil-mija li jkun fadlilha, u mbagħad nistgħu naqbdu dil-batterija, nirriċiklawha, nerġgħu nissaparaw dawk l-elementi li semmejna, in-nikel, il-cobalt, etcetera, u essenzjament għandek l-ingredjenti kollha biex tagħmel batterija ġdida li hija tajba daqs Li kieku morna u ħriġna materjali ġodda. Imbagħad dil-batterija l-ġdida ma tintuża għall-karozzi xorta jew għal xi tip ta' użu ieħor? Tista' tintuża għall-karozzi jew tista' tintuża f'kull device li juża l-lithium ion. Interessanti ħafna. L-aħħar mistoqsija li għandi, din hi tal-karozzi tal-elettriku fejn qed tara miexja minn dan il-punt 'il quddiem. Ara jien naħseb li dan huwa punt importanti fl-istorja tas-sivilazzjoni tagħna, ħa ngħidu hekk. Jiena sirt tista' tgħid dilettant tal-karozzi elettriċi mhux għax kont xi wieħed dilettant tal-karozzi, imma għax indunajt li dil-bidla ħa taffettwa mhux l-industrija tal-karozzi, imma din hija bidla li ħa taffettwa l-industrija tat-trasport kollha. Ġifieri l-karozzi huma biss il-bidu. Vapuri li jaħdmu bil-batteriji hawn u ħa jkomplu jiżdiedu. Ajruplani li jaħdmu bil-batteriji, jiġifieri bl-elettriku, hawn u ħa jkomplu jiżdiedu. U naħseb ir-riċerka li qed isir fuq fuq l-electric vehicles bħalissa, karozzi, it's going to lead li aħna ħa jkollna mezzi ta' trasport li nistgħu nħaddmuhom b'enerġija rinnovabbli. U naħseb dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna li, I mean il-karozzi lilna bħala umanità, ara kemm mexxewna 'l quddiem, ara kemm kibret l-ekonomija ħabba fiha. Imma fil-verità kien hemm ħafna negattiv ta' tniġġis u problemi ta' ta' mhux għall-ambjent biss imma anki għas-saħħa tagħna personali. U naħseb din hija bidla li ilha ġejja u naħseb U fadalx jinbidel ukoll. U fadalx jinbidel.
Grazzi ħafna Luke talli qsamt magħna l-opinjonijiet tiegħek, suġġett interessanti immens u ħa nkomplu nitgħallmu aktar dwar x'jiġri mill-batterija wara li tintuża, kif tiġi riċiklata kif ukoll il-postijiet fejn għandna niċċarġjaw il-karozzi elettriċi tagħna.
Meta l-konsumatur jiddeċiedi jixtri karozza tal-elettriku, jibda jitħaddet bejnu u bejn ruħu kemm se sservi din il-batterija u fejn se ssib stazzjon ta' ċċarġjar. Meta niġu biex nixtru karozza tal-elettriku rridu naraw liema jaqblilna nixtru peress li hemm erba' tipi ta' batteriji. Dawn huma, lithium-ion, nickel-metal hydrade, lead-acid u ultra-capacitors. Ir-riċerka turi l-aħjar batterija hija lithium-ion. Dan għaliex tispikka f'kollox. Bosta kumpaniji tal-karozzi tal-elettriku taw stima lil daw it-tipi ta' batteriji jdumu bejn 8 snin jew 160,000 kilometru. Iktar ma jsiru popolari l-karozzi tal-elettriku, wieħed ma jistax ma jistaqsix fejn tista' tiċċarġa l-vettura tiegħek. Bħalissa, il-Gvern għaddej b'investiment biex jiżdiedu iktar postijiet ta' ċċarġjar f'postijiet madwar Malta u Għawdex. Dan naturalment ikompli joffri infrastruttura b'saħħitha apparti l-istazzjonijiet ta' ċċarġjar ġewwa d-djar privati. Il-manifattura tal-karozzi qed tinvesti bil-kbir f'enerġija iktar nadifa. B'hekk qed iqumu ħafna mistoqsijiet dwar riċiklaġġ tal-batteriji wara li jkunu għamlu t-tul ta' żmienhom. Kumpanija Ġermaniża tal-karozzi għaddejja b'proġett pilota biex 97 fil-mija mill-biċċiet tal-batteriji jiġu riċiklati. F'dan il-proċess, il-batteriji se jitqattgħu, jitnixxfu u mbagħad jiġu mgħoddijin biex jiġu rkuprati materjali ta' valur li jistgħu jintużaw biex jerġa' jsiru batteriji ġodda. Il-biċċa l-kbira tal-batteriji tal-karozzi tal-elettriku jistgħu jintużaw sa għaxar snin oħra wara li jinħarġu minn vettura biex pereżempju jkunu sors alternattiv tal-elettriku fid-dar f'każ ta' emerġenza. Dan huwa pass importanti 'l quddiem għall-futur għaliex huwa stmat sal-2025 se jkun hemm 3.4 miljun pakkett ta' batteriji li se jkunu nħarġu mill-karozzi. Bħala stazzjonijiet ta' ċċarġjar persuna għandha għażla li tiċċarġja l-karozza tagħha f'stazzjonijiet ta' ċċarġjar standard jew stazzjonijiet ta' ċċarġjar b'veloċità iktar b'saħħitha. L-istazzjonijiet li jiċċarġjaw b'rata standard huma aċċessibbli għal kull karozza tal-elettriku b'sistema ta' kurrent li jalterna jew kif nafuh aħjar alternate current. Fejn veloċità medja ta' ċċarġjar teħtieġ li jkollha three-phase supply, tista' twassal elettriku b'produzzjoni ta' enerġija bejn 7.4 kilowatt u, f'każ ta' ċċarġjar b'saħħtu, massimu ta' 22 kilowatt.
Nilqgħukom lura fl-istudio u nispera li ħadtu daqsxejn iktar idea ċara ta' x'wieħed jista' jagħmel mill-batteriji wara li jiġu użati kif ukoll fejn wieħed jista' jiċċarġja l-vettura tiegħu. Magħna fl-istudio issa nilqa' lil Ronald Attard Pullicino minn Transport Malta fejn miegħu ser niddiskutu l-proposta tal-2035. L-ewwel nett nixtiequ ngħidulek grazzi talli lqajt l-istedina tagħna, kif inti Ronald? Grazzi.
Tajjeb. Grazzi tal-istedina min-naħa tagħkom ukoll. L-ewwel nett, nixtieq li nsaqsik biex tfehmna daqsxejn x'inhi din il-proposta eżatt li qed nara hawnhekk illi karozzi tal-fossil fuel se jiġu pprojbiti, hux hekk? Mela, hekk hu. Il-proposta tal-Kummissjoni, li issa waslet fl-aħħar stadju biex tiġi approvata u ssir regolament, titlob u tipprevedi li fl-2035 jiefqu jinbiegħu karozzi ġodda, karozzi u vannijiet, jiġifieri qed nitkellmu vetturi ta' daqs żgħir, normali, li jkunu jiġġeneraw carbon dioxides bħala bħala l-mission tagħhom. Ċoe minn dik id-data 'l quddiem jistgħu jinbiegħu biss bħala karozzi ġodda, jiġifieri jidħlu fis-suq bħala karozzi ġodda, vetturi li ma għandhomx ma għandhomx emissions ta' CO2. jew elettriċi jew bil-hydrogen jew naraw wieħed irid jara x'teknoloġiji jkun hemm available fis-suq, disponibbli fis-suq dawk iż-żminijiet. Il-proposta ilha tiġi diskussa issa numru ta' naħseb viċin is-sentejn, waslet fl-aħħar stadju, ġiet miftehma bejn il-Parlament u l-Kunsill Ewropew u issa qed nistennew li jkun hemm id-deċiżjoni finali mill-gvernijiet fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa biex tiġi approvata finalment u mbagħad issir liġi ppubblikata, regolament ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew sal-2035 dawk li m'għandhomx karozza tal-elettriku xorta jistgħu jibqgħu jużaw il-karozzi nistgħu ngħidu tradizzjonali jekk insejħulhom hekk? Sa dik id-data u anke wara. Ir-regolament ma jgħidx x'tip ta' vetturi jistgħu jintużaw fit-triq illum jew 35 jew fil-40 jew fil-50, imma jgħid li mill-ewwel ta' Jannar tal-2035 ma nistgħux aħna bħala awtoritajiet tal-Gvern fil-27 Stat Membru nirreġistraw karozzi ġodda jew vannijiet ġodda li jkunu jaħdmu bil-fossil fuels u allura jkunu jiġġeneraw il-carbon dioxide. Minn dak id-data 'l quddiem, Nistgħu nirreġistraw bħala vetturi ġodda biss dawk il-vetturi li m'għandhomx emissjonijiet. Dak ma jaffettwax dawk il-vetturi li jkunu ġa fil-flotta sa dik id-data, jiġifieri min għandu karozza u jkollu karozza lejliet il-ħamsa jew l-aħħar ta' Diċembru 34 li taħdem bil-diesel jew bil-petrol ikun jista' jibqa' juża, però ma jkunx jista' jdaħħal waħda ġdida Mill-ewwel ta' Jannar 'il quddiem. Eżatt, u m'hemmx sena ġifieri fejn qed tiġi diskussa forsi meta żgur ma jistgħux jibqgħu fit-toroq dawn it-tip ta' karozzi. Le, la la hemm la qiegħda f'dik ir-Regolament u lanqas s'issa ma rajniha fl-ebda tip ta' proposals jew proposti f'dak ir-rigward u ma naħsibx li ħa jkun hemm raġuni li l-inċentiv jew aħjar il-push biex il-vetturi jinbidlu ġejjin min-naħa t'oħra minn ovvjament mill-fatt li l-vetturi ġodda li jkunu available fis-suq ma jkunux jagħtu dawk l-emissions, mill-awareness tal-pubbliku li rridu nifhmu li llum jew għada rridu nagħmluha dil-mixja għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-umanità fir-realtà, u anke minn miżuri oħrajn fejn jista' jkun żidiet fil-prezzijiet and so on li huma jistgħu jiġu matul iż-żmien. Jiġifieri il-pompi tal-fjuwil u l-fjuwil innifsu wara l-2035 xorta ħajbqa' aċċessibbli għan-nies nimmaġina għaliex b'xi mod iridu jiġu powered dawn il-karozzi. Kollox jindika li iwa. Dan ir-regolament partikulari ma jitkellimx fuq hekk. Hemm proposti oħra li għaddejjin fi ħdan l-Unjoni Ewropea fejn jidħol taxxa fuq fjuwils u kif jiġu ntaxxati ċertu fjuwils li ma jfissirx li mhux ħa jkunu available imma xorta waħda Irid jitfa' irid jintefa' iktar iktar inċentivi fuq fjuwils u sorsi ta' enerġija li huma nodfa u u awtomatikament jkun hemm inqas inċentivi fuq fjuwils jew jew jew sorsi ta' enerġija li mhumiex nodfa. Jiġifieri id-direzzjoni hija dik. Però m'hemmx m'hemmx xi ħaġa stabbilita li d-diesel jew il-petrol ħa jieqaf jintbiegħ fil-35 jew fl-40 jew fil-50. Għad-dilettanti tal-karozzi klassiċi, Kif ser taffettwahom din il-liġi l-ġdida?
Din liġi partikolari ma naħsibx li għandha taffettwahom għax nerġa' ngħid din liġi titkellem biss fuq x'vetturi jistgħu jidħlu fis-settur bħala ġodda, fil-flotot bħala ġodda, mill-35 'il quddiem. Min-naħa l-oħra, ovvjament min juża karozzi klassiċi Għal kunċett kulturali, mela jekk jien għandi mudell antik u ovvjament jibqa' jibqa' fiċ-ċirkolazzjoni għax għandu ċertu valur ta' kultura motoristika, ma naħsibx li dik ħa taffettwahom jew li ħa taffettwahom kwalunkwe waħda mill-proposti l-oħra li qed jiġu diskussi. Però min għandu vettura antika ma jrid juża għall-użu ta' kuljum biex jagħmel il-qadi ta' kuljum, indirettament naħseb eventwalment ħa jkun hemm iktar xi mbotta biex dawn il-karozzi antiki ma jibqgħux jintużaw għal dak l-użu hekk hekk hekk qawwi. Fl-aħħar tal-ġurnata r-raġuni hija finali hija li dawn il-vetturi iktar ma huma antiki, iktar għandhom tniġġis u emissjonijiet li jagħmlu ħsara kemm lill-saħħa tagħna b'mod dirett u kemm lis-saħħa tan-natura dinjija minħabba global warming u ovvjament dawn il-vetturi bil-mod il-mod iridu jonqsu u l-użu tagħhom. Kull meta naqbad diskussjoni ma' dwar dan is-suġġett dejjem it comes up hekk fejn ħa niċċarġjaw. Għaliex ovvjament hemm ammont ta' nies li m'għandhomx garaxx, forsi l-aċċess għal charging stations preżentament nimmaġina li sa dak iż-żmien ovvjament ħa jiżdiedu, però preżentament forsi daqsxejn limitati, x'ser jiġri mill-postijiet ta' fejn jiċċarġjaw in-nies il-karozzi? Mela, l-isfida taċ-charger, taċ-charging infrastructure, tal-infrastruttura taċ-ċarġjar mhijiex xi ħaġa qed niffaċċaw aħna biss, ovvjament, qed tiċċarġja l-Ewropa kollha, jkolli ngħid qed tiġi tiffaċċa d-dinja kollha fir-realtà, għax id-dinja tranżizzjoni li għaddejjin minnha Kulħadd daqqa u ovvjament hi xi ħaġa ġdida u kulħadd qed jipprova jsib is-soluzzjonijiet. L-ewwel soluzzjoni ovvjament hija li jiżdiedu ċ-charging pillars jew charging stations fil aċċessibbli mill-pubbliku u nafu għalkemm Transport Malta mhijiex direttament responsabbli minn das-settur imma nafu u qed naħdmu ħafna mal-Ministru tal-Enerġija biex ikun jiżdiedu ċ-charging pillars u mhux ta' li jiżdiedu imma jkunu imqassma b'mod intelliġenti f'postijiet fejn huma fejn jagħmlu sens, fejn huma utli għal min għandu bżonnhom. Hemm ukoll żieda li qed narawha tiġri fiċ-charging infrastructure fil-privat, fid-djar tan-nies and so on. Hemm drive ukoll biex ikun hemm iktar charging availability fi car parks pubbliċi, ġo supermarkets, fil-hotels, fl-uffiċini, ġifieri kull fejn in-nies normalment iħallu l-vetturi tagħhom għal numru ta' ħin, speċjalment waqt il-ħin tax-xogħol jew waqt ix-xiri Hemmhekk ikollok l-option biex tiċċarġja. U hemm soluzzjonijiet oħrajn li bil-mod il-mod qed joħorġu bħal chargers li huma transportable, mela allura mobile chargers fejn inti tista' toħodhom fejn għandek bżonn. Apparti hekk hemm ukoll teknoloġija tal-karozzi qed tinbidel. Dejjem ngħid il-karozzi ġodda li deħlin fis-suq illum huma t-teknoloġija elettrika ta' ħames snin ilu. Id-design cycle tal-vetturi normalment hija fuq ħames snin. Jiġri konvint li sa meta naslu għal dak iż-żmien ħa naraw vetturi elettriċi li kapaċi jgħaddu għal ħafna iktar kilometri bl-istess ċarġ mela allura l-bżonn ta' charging jonqos u anke possibilment naraw vetturi differenti mhux electricables imma anke hydrogen jew fuels oħrajn bħal l-ammonja li llum bdew deħlin daqsxejn fl-industrija li ħa jgħinuna nsubu insolvu dik is-soluzzjoni, insolvu dik il-problema. Proposta interessanti ħafna li żgur ħa tgħinna biex nimxu lejn dinja aktar sostenibbli. Grazzi Ronald talli qsamt magħna wkoll l-ħsibijiet tiegħek dwar din il-proposta. Mmorru issa l-filmat illi preparajna fejn ser naraw daqsxejn karatteristiċi ġodda illi qed insibu fil-karozzi elettriċi.
Maż-żmien, il-karozzi tal-elettriku avvanzaw, it-teknoloġija tagħhom avvanzat ukoll. Illum il-ġurnata, karozza tista' faċilment taqbad mal-mobile bl-għajnuna ta' app li tiġi installata fuq il-mobile stess. Din il-komdità taħdem biss meta l-persuna jkollha l-internet. Dan għaliex il-karozza għandha SIM card fejn ikollha 3G jew 4G. Din l-app l-iktar li tintuża hija biex l-individu jkun jaf kemm għad fadallu batterija fil-karozza tal-elettriku tiegħu. Barra minn hekk, l-app tgħin lill-individwu għal meta jiġi għall-iċċarġar tal-vettura għax tista' tigwidak sa liema persentaġġ tal-batterija l-aħjar li tiċċarġja biex il-karozza jkollha l-aħjar saħħa possibbli. Fuq l-app stess, persuna jista' wkoll jixel il-mutur tal-elettriku tal-karozza skont kif tiġi programmata qabel l-individwu jidħol ġol-karozza. Din tilħaq is-saħħan jew tkessaħ il-karozza tal-elettriku minn ġewwa. Barra minn hekk, l-individwu jista' juża l-karozza tiegħu biex iqabbad apparat li juża l-elettriku bħal pereżempju xi kuker jew tista' tqabbad l-affarijiet tad-dawl meta tmur xi camping. Din is-sistema insejħulha vehicle to load fejn qed tibda tiġi implimentata f'kull ditta tal-karozzi bil-mod il-mod. Din taħdem billi tixtri adapter fejn l-output ikun triple plug u b'hekk ikollok il-kumdità tad-dawl. Vehicle to Grid hija sistema oħra essenzjali ħafna għaliex karrozza tal-elettriku li għandha voltaġġ ta' 50 kilowatt tkun tista' tagħti id-dawl id-dar tal-individwu għal madwar 3 ijiem. Din taħdem meta l-karozza tkun ipparkjata u mqabbda